Salam hormatly adamlar. Bu günki sanymyzda AirDots nauşnikleri biz provadnoy nauşnikler barada gürrüň berjek. Ýagny simsiz gulaklyklar barada gürrüň berjek. Birinji modelimiz M11 modeli. Açýas. Tak, ýene şeýle. Eman bir şunda aljak gutujygy bar. E, öz içini hem e, dva w одном bolup gitýär, hem öz zarýad e, zarýad berýär, hem ise zarýad alýar. Zarýad alýar. Diňe zarýad berende diňe nauşniklere däl, ýene şu taýda USB girişi bar. Muň üsti bilen e, zatda e, telefona dam, e, başga bir enjama dam zarýad berip bolýar.

Şuny zarýad beremizde beýlekilerden tapawutly ýeri indi köpüsinde ýok, ýöne käbirsinde bar. Şeýle goýup tak. Şeýle goýup zarýad berýäs. Ikisem zarýad alýar. Ine, görşüňiz ýaly, ikisem zarýad alýar. Ine, batareýa ştaýda prosenti görkezýär. Bu bärdäki prosent, ine, şu ýüz bolanda, şu gutynyň öz alýan zarýady, gyrasyndaky taýajyklar bolsa, ine, her gulagyň zarýady. Ine, bir taýak, ikisiniň zarýady ýok şu wagt. Her gulagyň zarýady şeýdip zarýad alşyny görkezýär. Ulanmadyk wagtyňyz göni zarýady göni içine salyp goýaýmaly. Muň üýtgeşik tarapy besprovodnoý zarýadnik obyçnyý bluetooth bilen telefonyňyza baglanyp islendik aýdymyňyzy diňläp bilýäňiz özi sensor ine barmagy barmagy yzyň zady bar zada basyşyňa görä zat gitýä mysal üçin bir gezek bassaň pauza berýä aýdymy iki gezek bassaň Indiki aýdyma geçje. Üç gezek bassaň, ondan öňki aýdyma geçje. Şonda zatlar bar, içiniň öz swoýstwolary bar. Göni baglanyp, telefon gelýän jaňlara jogap berýär. Mysal üçin, basyp saklap dursaňyz, bir gezek basyp goýberseňiz jogap berýär, iki sekunt bassaňyz bolsany zbros berýär. Onsoň şonda swojstwolary uprawilat edip bolýar telefon bilen. Onsoň gürleşip bolýar arkaýyn, sesi gowy. Zarýad saklaýşy dört-bäş sagat, bir doly zarýad alanda dört-bäş sagat saklaýar nauşnigiň özi. Zat bolsa, indi bu gutujyk bolsa doly zarýadda Bu nauşniklere azyndan dört gezek doly zarýad berip bilýär. Ýagny bir gezek zarýad bir gezek zarýad goýanyňyz iki-üç günüňize ýetýär. Ýagny bir bir bir gezek nauşniklere zarýad beriň dört sagat, ýagny bir güne obyçny bir güne ýeterlik bolýar. Ondan artyk kän ulanmanok zat nauşnikler. Indi geçýäs indiki nauşniga. Indiki nauşnigimiz besprovodnoý nauşnigimiz X7, X7 model. Bulam edil M11 ýaly zady bar. Ine, muň daş keşbi üýtgeşigräk. Ine, zarýad berýän ýeri, zarýad alýan ýeri we by muň üsti bilen telefona dam zarýad berip bolýar. Ýaňky ýaly dva w odnom bolýar. Hem power bank bolýar, hemem nauşniga zarýad berýär. Nä zarýad nauşnikler şundaly kiçijik udobnyja nauşnikler. Şunuň ýaly nauşnikler, udobnyja wakuumly nauşnikler. Şeýle gulaga dakylýar. Bulam sensorny ştaji kiçijik zady bar. Deşijigi bar. Şundan sensor obyçna çalaja degeniň bilen gitýär. Muňam swoýstwasy ýaňky M on bir ýaly aýdymy öňe yza geçirip bolýar. Aýdymy soň Pauza goýup bolýar, dowam etdirip bolýar, soň gelýän jaňlara jogap berip bolýar, gürleşip bolýar ýa-da basyp saklap zbros edip bolýar jaňlary. Şunaqa funksiýalary bar. Zarýad saklaýşam dört, bäş sagat aralyk muň zady iki, üç gezek doly zarýad berip bilýär. Ine bu doly zarýad alan wagty. Şu gutujyk doly zarýad alan wagty iki-üç gezek nauşniklere doly zarýad berip bilýär. Onuň ulanylmadyk wagty, ulanyl, ulanmadyk wagtyňyz göni içinde saklap, ýapyp goýaýmaly şeýle. Onsoň daşyndan munuň ýanynda edil ýaňky ýaly zarýadnigi bar.

Şundaly wakuumly nauşnik bilen AirDots. Ine pauerbanky, ýagny zarýad berýän zady şunuň ýaly dik bölekler XZ bilen M on birden tapawutlylykda zarýadnigi dik, dik goýulýar. Nauşnikleri ine şunuň ýaly ştaýda. By eýäm sensorny dälde by knopkaly ine seretseňiz ine ştaýda knopkaly bar basyp saklap dursaň öçýä basyp saklap dursaň soňam ýanýa onuň zarýad saklaýşy üç dört sagat arkaýyn ses eşdilişi gaty gowy özüm barlap gördüm pauerbankyň zarýad saklaýşy iki üç gezek nauşniklere Bir gezek dolsa, özi doly zarýad alanda nauşniklere iki, iki, üç gezek doly zarýad beribilýär. Ýagny ýanyňyzda ulanmadyk wagtyňyz salyp goýýaňyz, ol dolduryp goýýar zarýadyny. Ine şunda wakum wakumjyklar bar zapasnoý. Onsoň e, nauşnik nauşnigi bar. Bärde kitapçygy bar. Kitapçygynda tam podrobno hemme zat iň hytaý e, iňlis dilinde ştaýda gürrüň berilýär. Onuň blutuza nädip ça blutuz bilen telefony nädip çatladyşy zady hemme zat gürrüň berilýär şu taýda. Gaty gaty gowy nauşnik ekonomny ýani budjetny elýeterli gaty gymmat däl. Origina originalyna üç esse dört esse berip alanyňdan şuny alanyň has amatly. TWS X sekiz nauşnik ok. Indiki nauşnigimiz F alty model. F alty model şeýle açýar. Zarýadnigi, munuň iki görnüş zarýadnigi bar. Tak. Şeýle nauşnik. Bul ine knopkaly bulam nauşnik görşüňiz ýaly şeýle knopkaly. Aha. Munda e, bulam zady hem zat ine nauşnik hem zarýadnik ine şeýle zady bar. Tak. Muny takyp zarýad berilýär. Bu bolsany takyp Telefona ýa başga bir zada zarýad berilýär. Bu tersi ýene şeýle. Dakyp, mysal üçin telefona zarýad berip bolýar. Ýani dwa w odnom bolup gitýär. Bulam ýöne bir sany sokulýan we ujy zarýadnyň ujy type C bolup gitýär. Ondan soň nauşnik wakuumny, ondan soň ştaýda zarýad alşyny görkezýär. Zarýad alşy ýöne nauşnigiň zarýad alşyny görkezenok. Zarýad alyp bolan wagty, zarýad alyp diýlen wagty gyzyl du, zarýad alyp bolan wagty şy şy ýa da gök reňke öwrülýär. Zarýad alyp bolan wagty, zarýad alyp duran wagty gyzyl bolýar. Indi bu zarýad powerbankynyň özüniň zarýad alşyny görkezýär, prosentini görkezýär, ýüz prosentde iki-üç gezek nauşnige doly zarýad berip bilýär. Nauşnigiň özi bäş sagat, bäş sagat arkaýyn aýdym diňläp, gürleşip, hemme zat edip bolýar. Bäş sagat bespererywny gidende bäş sagat. Arasynda pereryw zat berseňiz, alty-ýedi sagadadam çykýar. Gaty gowy nauşnik. Muň Muňam swoýstwasy ýatdan çykdy. Muňam swoýstwasy beýleki modeller ýaly knopkasyny, knopyşny basyp bir gezek bassaň zady pauza berýär. Ýa bolmasa jaň gelen bolsa bir gezek bassaň jogap berýär. Basyp saklasaň jaň gelen wagty otkaz berýär, ýagny zbros berýär. Iki gezek bassaň iki gezek bassaň aýdym geçirýär. Indiki aýdyma geçýär. Üç gezek bassaň ondan öňki aýdyma geçýär. Iki sag çep ýani bu nauşnikler AirDotslar hökman ikisinem birbada ulanmak şert däl. Bir aýratyn bir gulakda birini ulansaňyzam bolýar. Bu birini ulanyp zarýady çöken wagty ikinjä geçseňizem bolýar hiç hili problema däl ikisini bir bada ulansaňyzam zarýady obyçnyda zarýad bir gün dört bäş sagat indi bäş sagat arkaýyn ýetýär bäş sagat bir gün bir gün aýdym diňlemäne obyçny adama ýetýär diňe ertirden agşam aýdym diňlemeýän bolsa bir günlik zarýada ýetýär şo.

Şeýle kiçijik zarýadnik knopyşyny görşüňiz ýaly bu zarýad berýär, diňe bu zarýad alýar. Bu nauşnik diňe zarýad alýar. Ine şeýleje zarýadnigi bar. Obyçnyý zarýadnik, dopalnitelnyý wakuumlary bar. Bu knopyşnyý zarýadnik beýlekiler ýaly funksiýa indiki aýdyma geçirýär, ondan öňki aýdyma geçirýär, aýdymy pauza basýar we dowam etdirýär, gelýän jaňlara jogap berip bolýar bir gezek basyp. Iki ýere basyp saklabam gelýän jaňlary otkaz edip bolýar. Knopyşny nauşnikler, çep, sag nauşnik, ştaýda zarýad alan wagty şulary dolýar, dolan wagty eýýäm doly zarýad aldygy bu nokaçyklar nauşnikniň nauşnigiňki dälde bu şu gutuň powerbankyň özüniňki zarýad berýäniň zarýadnigiň özüniňki. Şeýle. A alty Mi Mi Pods-yň dublikady. Gaty gowy nauşnik, zarýad saklaýşy dört-bäş sagat, arkaýyn ýetýär. Indiki nauşnik modelimiz F dokuz, F dokuz modelimiz. Şeýle. Şeýle açýas. F dokuz modeliň ýene edil şoň ýaly zarýadnigi bar. Zapasnoý wakuumlary bar. Ine şeýledem dikiräk birazrak. Onsoň hem ine in out ýagny zarýad berýär, zarýad özi alýar, bulam zarýad berýär. Out, zarýad berýär. Dva w odnom bolup gitýär. Hem zarýad berýär, hem hem zarýad alýar, hem zarýad berip bilýär. Bir telefon, bir telefon daşyndan telefona ýa ýene bir zada zarýad berip bolýar. Zarýadnik bilen. Ýöne nauşnik, sensorny nauşnik, F dokuz, F dokuz bilen sensorny nauşnik. Şeýle iki sany sag, çep wakuumlary bar, zapas wakuumlary bar. Zarýad saklaýşy bäş sagat, F dokuzyň zarýad saklaýşy bäş sagat, azyndan bäş sagat arkaýyn göterýär, meselesiz, özüm ulanyp gördüm. Onsoň bunuňam edil bölekler ýaly funksiýalary bar, indiki aýdym, ondan öňki aýdym, şeýle, lёgkaý kasaniýa, ýagny ýuwaşja üstünden sypalasaňyz, bir gezek sypalasaň pauza berse, iki gezek sypalasaň indiki aýdyma geçse, üç gezek sypalasaň ondan öňki aýdyma geçse, basyp saklasaň gelen jaňy otkaz berýär, bir gezek gelen jaň gelen wagty bir gezek basyk goýberseň gürleşibermeli. Arkaýyn gürleşip bolýar. Sesi zady eşdilişi zady gaty gowy. Gaty gowy model F dokuz model. We iň soňky modelimiz meniň iň köp ulanýan modelim S on bir modeli. Meniň iň köp ulanýan modelim we iň gowusy aralarynda iň gowusy şu. Bular hem erbetde gaty gowy modeller. Ýöne bahasy birazrak beýlekilerden gymmadyrak. Böleklerden gymmadrak ýöne ýene-de gaty gowy nauşnik, sensorny nauşnik. Muň zarýad berişi edil Emonwir ýaly özüniň zarýad alşyny görkezýär, soňam nauşniklere zarýad berişini görkezýär. Ştaýda ine sensor nauşnik vakuum Hem zarýad alýa hem zarýad berýä dva w odnom by powerbankam bolup gitýä. Muň funksiýalary bölekilerden birazrak tapawutly. By sag tarapy iki gezek bassaň indiki aýdyma geçýä. Çep tarapy iki gezek bassaň ondan öňki aýdyma geçýä. Üç gezek bassaň sagy üç gezek bassaň gataltýa. Çepi üç gezek bassaň haýallatýa. Indi ondan daşary. Pauza bir gezek bassaň play aýdym aýtýa ikinji gezek bassaň aýdym pauza berýä gelen jaňa jogap berjek bolsaň islendigine bir gezek bassaň şöýle lýogkaý kasaniýa ýuwaşjyk bilen şöýle sypalasaň jogap berýä basyp saklasaň gelen jaňy atkaz berýä. zarýad saklaýşy bäş sagat, azyndan bäş sagat doly zarýadda üznüksiz aýdym diňläp bolýar. Hiç hili problemasyz. Bul S11 model. Bularyň hemmesini diňe zada däl, diňe telefonlara däl, bulardan daşary kompýutere dam, kompýutere dam, bluetooth bilen kompýutere dam çatyp kompýuterem, kompýuteriň aýdymlarynam, kinolarynam diňläp bolýar. Android TV pristawka, Smart TV-ler hemmesine Bluetooth-y bar enjamlaryň islendigine birikdirip aýdym diňläp görüp bolýar. Hawa şu günki sanymyzyň soňuna geldik. Ine gaty gowy modeller hemmesem hemmesem gaty gowy öz bahalaryna degýän nauşnikler. Hiçsinde bir hiç hili kemçilik ýok. Özüm hersini özüm Ulanyp gördüm. Hersini iki-üç günläp ulandym. Ýöne bir aýlap diýen ýaly şulaň barysyny ulandym. Iň köp ulanýanym ýaňky aýdyşym ýaly Esonwir. Ýöne bularyňam hemmesi gowy, gaty gowy bahalaryna degýän nauşnikler. Diňläniň üçin köp sag boluň. Indiki sanymyzda görüşýänçäk hoş sag boluň.